that has taken a minute or two to appreciate our invitation. Mosh Mula.
Mwena abarikutureeba nibanyeta Prince Emma wa Royal kandi turi abeshongozi ba The Ghetto Fabulous Music. Eri izooba n'orunaku rw'amaani munonga omu group yaitu okutuura nitweshongora na nabagyenzi bangye kandi n'ekintu ky'amaani munonga kugira ngu obwire obutuhereze turi kweshongora. tufune abantu ab'okubaasa ku recognizinga our talents kandi bakaikiza ku tu sayininga kugira ngu music ya western Uganda ebaase kuba negyenda omu misho. Thank you.
Yes, amazina ni Extra Ba Material out at the Ghetto Fabulous Music. Eh, eky'amaani eri izooba n'okureeba ngu naitwe twafuna omuntu owaabaasa ku tu recognizinga nk'abaana abeesigwa Real Estate, abashaija aba n'abashaho b'amaani. bagira ngu reka bateme aha mataka gaabo batekemu esente so we are happy kandi nimwo namwe bari kwija.
Kale 2025. Mwebare munonga amaziina ndi Reina Rosie am very happy mazima kandi ekyamaani ninyongyera kusiima team eyi nshangyire omu Ghetto Fabulous music.

entaranta z'abaana bato abariyo nibaija omu music industry, itwe nk'abaana abeesigwa nitushemererwa munonga twaba nitureeba abaana bato barikubaasa kurugayo barikworeka entaranta zaabo, bikwatiraine na music kandi nindangirira nainga shi itwe nk'abaana abeesigwa nituraganisa ku facilitatinga nainga shi ku sayininga

their dreams at least come true thank you very much may God bless you. Nagamba ebiro ebi hati music ni business mwebare kurugayo kugira ngu mushagikye bataahi baitu enyima at least nabo nibaza kuhika ahu bakora ki babe ahu ki bayeyongyeraho then ekindi eki nangwa na ninkishaba aba artist boona ba Burwegyere Izooba nti bataahi baitu aba barugayo ba signinga aba abaana kwonka twaba nitushaba Entaro ezi zirimu tiziine eki zirikuza kukora ki. Fabulous ya yasayiningwa ku nuuya watunga ekyeshongoro ky'ekiti aha oba ni social media yaawe mbwenu orikushanga ngu twatungamu tiimu zitakukwatagana seriously nindeeba tikikuza kukora ki. Let's unite, let's be one tupuromotinge bataahi baitu na nabo ku nuuya babapuromotinge nainywe mubapuromotinge Osange music industry yaitu yakora ki? Yakura yaza ah'idara erindi.
Ok nekyamaani munonga nibanyeta Brian Kazenga ninza kubanza nasiima Almighty Jah Almighty Jah Ruhanga kutwiitsa eizoba nkeri. Nigaruka nsiima n'abeesigwa Real Estate kubaasa kuba nibakora eky'amaani. Eh, n'eky'okureeberaho hariho companies nyingi kandi baine sente, ebitongore by'amaani biine sente. Reka tubaase egi ni art because eh, ni art n'entaranta neeba yaakuhairwe Ruhanga. Waabaasa kuba nookora ekyo n'abeesigwa big up on yourself. Ah, ninza kuba nimpeereza ekitiinisa ah, the legend, the legendary Musyo big up on yourself and large up. baaba bari busy kwonka baija bakahika aha baba nibatu motivatinga kugira ngu western itwe twahika aha level big up on yourself Master Rasta uh, Shai uh, eh, Dr Shai then of course na na Black Chu. Black Chu ekitengye MVP n'abandi boona basically uh, it's a very big uh, uh, uh, it's a big, a big time

Kandi reka tweyendeze ku ku turakwatagane nikiza kuba kiri eky'akabi amaizi kare. Tikugira ngu itwe aba Ghetto Fabulous turakwatagane n'aba Rasta Musyo, titurakwatagane n'aba n'abandi abo. Aa reka tukwatagane twehe respect then ekikuura endongo ekore ki? Eyegambire. Abanyamahurire mwena nimbaheereza salute. Ekikuru nituba promisinga eky'akabi omuramwa n'omuzairo gwaitu. New tune, new audio. Of course erabe neshohora ahari first of Feb neza kuba eri Saturday reka tugirinde respect.
Bingi nimumanya ebikunkwataho tinkwetaaga kweshoboraho bingi but ekinkwenda kugambaho is it a year back nkaba ndi omu equally the same press conference ninyijuka nkeri aha Rob Ross, Bbounce abeshongozi abo tibamara wiiki mukigombe eki baabaire bagiiremu so nabo bakakora omukoro nkogwo ekyo nikigyeza okundetera message ekugira bata waaba ori omweshongozi wafuna omuntu akaija ku supportinga career yaawe be ready nawe ku meetinga interests zeye, ekindikugyenda kugamba ekyokubanza ex Rwaboogo. aine emyaka almost ikumi omu industry. Oriya Reina Roz akatandikira omu ku mining ebyabandi akora za covers mining. Emma yabandize omu byo ku commentinga omupiira yaza omu kushoma yagaruka omu music so ahimukire mugyezese eki mukubasa. mwahika ahu mwahika so right now mwaba mwagire omu management what i usually tell people nyowe nkaba nyine label nakavejaringa omu label but eki nareebire n'abeshongozi abeshongozi wamara kuza omu management be ready to succumb manya ngu waaba iwe ogyerize ebyawe byarema wahika ahu wahika kwonka nimurabura ku aine sho yakorera aha cementi puratifomu eka eri aha cementi so hati waza omu management nekuteeka ekintu ki kiri standard kumitinga class yaawe niwe waza aha level endiijo wakireeba obwe notambuza munonga obuntu bwa puuru hatiiya na music wakireeba so mwagiire omu management please. Mugondere amateeka ga manegimenti. Eby'okuteekyereza ngu noomanya kukiza manegimenti, ebyo byahwa erizooba. Manegimenti yagira ngu turikwenda eki, follow it, I believe contract zaanyu nimumanya eki mwikiriziinemu coz I believe na boss waanyu abahaire time kufuna ba lawyers zaanyu muka reviewinga ebi mwaza kusayininga. Usually contract contracts nibazisayininga when you are at good times kwenda at the time of departure Mube mwine exit mwine nanka z'oku exitingiraho ebintu kwena kwena mugume ati paso with all those abanywe nimbendeza ebirungi am here to support your endeavours because at least nkozire n'abeshongozi bingi but ekikuru kya byona na management ei mugiiremu company nayo neku takinga initiatives kumanya industry neyetaaga ki kureba nabo akasente ahu barakateeke. nkarugamu so nyowe nka MVP ndi kuba sapotinga but be ready kugondora amateka ga management kandi ezi eshaha ku eriza muza kutandika kufuna ba advisor hati obu mwe buri mwe mutine ba advisor hati mwakufuna ba advisor baraba divertinge iwe guma aha muramwa eki nekyakureka omu management opushinge ekiroto kyawe.

Twagira aba abaana aba twabakorera ki? Kyonka ekyo nitukimanya buri omwe akukigamba aha mutima eki turikuza kubakorera but one message ei ndikubaasa kureebyaho aho n'aho speed speed nimanyisa the Ghetto Fab Life Music Musicians the small experience I have in this music otakaatiina kuhandiika ebyeshongoro ebirikugamba ekiri aha mutima gwaawe otakaatiina. Murekye kukopa munonga nimukopa munonga beitu egyeregyerweho no otakatiine ekikuri aha mutima kukita omu kyeshongoro kuko kukopa munonga tokweshongora ekiri aha mutima ku okweshongora ekitari aha mutima tokwija kukwatayo nikimara akaire kakye wayeshongora aha kiri aha mutima nikiza ku impakitinga abashongozi baingi kandi niinyenda mube eky'okureeberaho abeshongozi abandi munsaasire kugamba eki ku nkuba nindeeba abeshongozi nibabakomaho nibeshongora ebintu bitarimu Naanye ninkihagira babakomere kimwe but nyowe tikikanshemeza kuri omweshongoro western Uganda niweshongora message ekuza kushiisha community yaitu egi it wouldn't be nice katweshongore music ekuhereza impact aha generation na nabaana abari omu families na nabandi nabantu abari aha streets nabantu abataine kyokurya nabantu abari kubi na nembeera ya ba journalist eyi barimu tibakushashurwa gye Abakuteera music yangye tibakushashurwa gye, ba promoters tibakubaha gye because tibakutunga gye, ihanga ryaitu riteeke esente omu music egi tutungure abeshongozi baitu aba. Briefly nikyo nagamba omu kaire nk'aka.
kutambuza music ekagyenda omu maisho. Haza hati aho mpoho noho ndikusiimira n'abeesigwa kurugayo. Okagira oti, Ka ndeebe abaana aba mbaaba mbateekemu ki? Itwe nyimaho kare ku waabaire nooba ori omweshongozi nk'ogwo nari omuyaayi nka Nabesigwa otarikubaasa kukureebamu akantu. Naareeba ori aho ori emburamukoro, waaburwa eky'okukora mbwenu kuri ori nooyerwa. Ebyo ningamba eby'enyima ahabw'okuba mwanyeeta nka legend. So hati naareeba ngu ninsiima munonga Nabesigwa, webare munonga kureeba ngu music ti kintu kiri aho ngu n'aba. ku bababuzirwe omukoro eky'okukora kwonka ekinkusiima n'okureba ngu abatsigazi aba ba The Ghetto Fabulous na n'empangare yaitu egyo ngyo washaramu wagira oti aa nyawe kambakwateho ndeebe ngu ekibatuura nibagamba ekikuburamu niki so hati challenge yatsigara ba Ex-Rubber. Prince Emma na Rena Rose hati challenge eri emwe tihariho rwekwaso kandi manya nimburwa push noreeba hati tinyine ekikunyamba boona tinyine za studio eza video ziremire ebintu byoona biri aho mbwenu ekyo nikyo rwekwaso egyo company engo yakora ki egyo yarugaho nogira ngu obugaro bwa nabesigwa tikumwongyera kwega. Then ngaruke nsiime the get of fabulous music ahabw'enshonga emwe kureeba ngu ahabw'okuba ku naareeba MV Paha nkareeba Prince nanka Remy nkareeba Brian Kazenga, Shy, Doctor na n'abandi. nareeba ngu haine eki murikwenda kuhaburwamu, so nomanya omuntu arikuburwa kihaburwa nibagira ngu natambura mpaka ki bwira, so hati imwe timukiija kugira ngu nimwirirwa nanka ahabw'okuba mwine MVP, mwine shy, nkoku mwabareeta baha mpaha mubehabuzeho. Obundi orugyendo rukaba gye. Thanks for respecting us mukatweta omu kintu eki. Abanyamakuru mwena nimbakoonera mwimwe tinyine eki nkubagamba ab'okuba imwe nimwe muhanda gwa the music ei tukweshongora aha. Twatarabizaaho omuhanda ogu nirwo ruguuto mbwenu imwe nimwe ruguuto ahabw'okuba mwaba muta mutatutaireyo mukatuhanika mukatugambaho mukatugira mukatuhaana. Tikubaasa omu rugyendo oru kuba turimu kugira ngu twaza ku so nimwe mweterera obugaro nomwe mwine za kamera nimubaasa kweterera obugaro give thanks nasigara ndi kisu bin ukali mtota katayi makusudi. Kurungi kwonka
according to the little experience so far nkoku babagambira nkatanka ninkola cover songs za western western music eya western yonka so far namaramu emyaka eshatu.

Abaishiki omu western Uganda baingi tibaine management so nakyo nikiri kirungi ogu director akagira ati munondereyo omwishiki oguma ngu aine talent na omwishiki nowe tumugite aha kintu kyaitu oshange twine fans babakazi twine ba fans babashaija